Geithĩkai, nĩ ndaigire nĩ ndĩmũrehagĩra maũndũ ma mwanya mwanya marĩa ndathiĩ ngĩiguaga na ngĩcemanagia namo, marĩa matũkoniĩ ithuĩ twĩ ta bũrũri na ithuĩ twĩ ta agĩkũyũ. Na rĩu rĩ, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio he handũ ndĩrathire ndĩracemania na mũthuri ũyũ akĩaria, na ũmũthĩ ndoka ndacaria video ĩyo na nĩgetha ndĩmũĩkĩrĩre. Ndĩna homa njũru mũno, ona ndingĩhota kwaria mũno, No tathikĩrĩriai ũrĩa mũthuri ũyũ aratwĩra. Thikĩrĩriai ũrĩa mũthuri ũyũ aratwĩra. Internet, internet, internet. Did it wait for me to just

Na mũndũ wothe wanarwara homa nĩ amenya, nĩ aramenya atĩ ũngeragia kwaria mũgambo ũkarega kumũkana, maitho makahana ta ũguo makwa mahana kũrikĩra, na kũhũrĩka, na ũguo nĩguo ndĩraigua, no maũndũ maya nĩ normal, maũndũ maya nĩ ma mũtũrĩre, homa no ĩgũthira. No rĩrĩ, andũ aitũ, rekei ndĩmwĩre, rekei tũcaragie. ũgĩ kuma kũrĩ arĩa oga ũgĩ gũtũkĩra na nĩgetha tũgacoka gũteithĩka. Mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Maina Nama kana nyũmba nene niĩ nĩ anjakaga mũno mũno mũno mũno. Tondũ mũthuri ũyũ ona nĩ okaga kwa mũhĩa wa maingĩ, mũhĩa wa maingĩ podcast. mũno mũno kũ discuss maũndũ matiganĩte megiĩ bũrũri. Na maũndũ marĩa njiguaga Maina akĩaria nĩ maũndũ mangĩ tũtangĩhota gũthathanũra, gwĩtagwo gũthathaũra, no we nĩ oĩ gũthathaũra na nĩ oĩ gũ source information mũno mũno Mister Maina. Na nĩ ndĩmwendete mũno mwena-inĩ wĩgiĩ kuchambua maũndũ ma politics cia Kenya. Na nĩ nyendaga kaingĩ kũmũthikĩrĩria tondũ mahinda marĩa ũmũthikĩrĩirie, nĩ ũngĩhota kũmenya kaũndũ ũtaroĩ, you know, nĩ ũiguaga kaũndũ kangĩ ũtaroĩ na ũgakamenya. Na maũndũ mamwe rĩngĩ tũ take for granted maronekana bũrũri-inĩ ũyũ, ũngĩthikĩrĩria Maina akĩmacambua, ona nĩ gwĩtigĩra ũngĩtigĩra. Tondũ e ritho rĩrĩ rĩa kuona the deepest of words irĩa irauma kanua-inĩ ga ateti aya, na kũhota gũcicambua akamenya gũtũrehere ũhoro ũcio wĩ mũcunge na tũgacoka kũũmenya. Rĩu rĩ... Tondũ intaneti nĩ yarega gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere haha rĩ, na nĩ ngwendaga mũthikĩrĩrie, nĩ ngwendaga mũthikĩrĩrie mũthuri ũyũ akĩaria rĩ, na ngũhũpu nĩ ĩgũkĩra rĩ, he bindiũ ararehire haha ya mũnene wa bũrũri akĩmwĩra, nĩ etĩkĩra, ta thikĩrĩriai. Ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo President Ruto enayo akĩaria ciugo icio atĩ mwĩharĩrie. Gũkaya mũtikayĩte nĩ mũgũkaya nĩ tondũ we ndarĩ handũ abangĩte gũtigithĩria kĩu kĩratũma mũkaye, na to ũguo ndarĩ kũndũ arathiĩ. Ciugo icio nĩcio ndĩrenda tũrore mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere nyambe njuge atĩrĩrĩ, ũngĩgathiĩ kũrora mũrwaru thibitarĩ, ũngĩgakorwo na mũrwaru thibitarĩ, Ũrĩa arwaru, ũrĩa mũndũ arwaraga agakinywo handũ rĩu harĩa heragwo ũyũ nĩ witũ na Ngai, kana harĩa heragwo na gĩthweri mahututi. Ũthiĩ ũkore mũndũ ũcio ũkamũkora ũmũthĩ ndararĩa, ndararia, you know, nĩ ta arathiĩ o akĩhotagwo, you know, arathiĩ o ahinyĩrĩrĩkĩte ahinyĩrĩrĩkĩte. And then mũthenya ũmwe ũthiĩ ũmũkore ona ũkore rĩngĩ aikarĩire ũrĩrĩ. No kore nĩ araria mũno, nĩ araria mũno, ena you know, ũrarigwo energy ĩno mũndũ nginya mũkona hai, ng'ania witũ rĩ, hai, ng'ania nĩ ahona. Ũngĩgakora mũrwaru waku ũrarĩ mahututi, arĩ hali-inĩ ĩyo, atĩ arĩ so energetic, nĩ araria, nĩ areka atĩa, nĩ ararĩa, nĩ ara... Ndũgakene. Ndihoe Ngai mũno tondũ mũndũ ũcio akoragwo agĩthiĩ. Mũrwaru ũcio akoragwo agĩthiĩ. Ũngĩkona mũndũ wokĩra o rĩmwe na nĩ gũthira arathiraga ũcoke wone nĩ okĩra o rĩmwe, mostly rũcinĩ rũrũ rũngĩ ndũmũkoraga. Nĩ atĩrĩrĩ, Mũndũ ũgũkua-rĩ, nĩaheagwo ihinda na agacokerio hinya wa mwĩrĩ nĩ getha auge maũndũ marĩa agĩrĩire kuuga, nĩ getha arie na andũ arĩa agĩrĩire kwaria nao, nĩ getha... eegae akorwo ndaregaĩte, nĩgeetha aheane ciugo cia mũico, na ngwĩciria mũrĩ aira a ũrĩa ndĩroiga. Ũngĩkorwo nĩ wanakorwo na mũrũaru, kaingĩ arũaru arĩa makuaga nĩ mĩrimũ, arĩa makuagĩra thibitarĩ, mostly, a day before mũndũ ũcio athiĩ, akoragwo arĩ up, very upbeat. Akoragwo arĩ na energy nyingĩ mũno. I don't know why. I don't know why no ngĩciria rĩ mũndũ ũcio nĩ gũkorwo akoragwo ahetwo chance nĩ life you know akaheo opportunity ya kuga ciugo ciake iria angĩenda gũtiga why do I say that mũndũ gwĩtwo president Ruto ka video kau muona Hau akĩaria-rĩ, mũndũ ũcio nĩaraiguĩka ena ũrũme mũingĩ mũno, na mũndũ ũcio nĩaraiguĩka nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ oĩ ithuĩ tũtoĩ. Tondũ rĩrĩ, tell me why, nĩkĩ kĩngĩtũma ũkorwo ndũraiguĩra andũ tha Actually nĩ ũramenya biũ biũ biũ biũ andũ aku nĩ maracaba biũ tondũ rĩrĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkĩra andũ atĩ meharĩrie gũkaya na gũthiĩ na mbere na kuga mbu angĩkorwo ndũramenya nĩ marauga mbu. No nginya ũkorwo ũndũ ũcio ũrĩ in your knowledge atĩ nĩ ũrateca andũ. Ta rekei ndĩmuonie ka video kau nĩgetha ona mũkĩmenye nĩ video ĩrĩkũ araria ara mean. Ta rekei ndĩgacarie.

ũrĩa ũnjakaga mũno na akangenia mũno na nĩ mũrata wakwa. Koguo ta wĩyũriei mũhatĩrĩrĩkĩte na mũhinyĩrĩrĩkĩte ũrĩa tũhinyĩrĩrĩkĩte twĩ ta Akenya. No mũndũ agoka akamwĩra nĩ mũgũkayakaya ona nĩ mũkuga ngambu tondũ ona ndiracenjia na gũtirĩ handũ ndĩroka kũmũteithũra kana kũmũteithia. mwĩharĩriai kuga mbu na gũkaya niĩ nĩ kũmaka makĩte ndiĩ kana inyuĩ nĩ mwamaka Suluhu nĩ arakire ũrĩa arekire rĩ, wa mbere gĩthurano gĩa Suluhu ekire gĩthurano e wika, ekire gĩthurano e wika. There is no way mũngĩni convince atĩ ekire gĩthurano na andũ arĩa angĩ whereas arĩa macindanaga nao Mambĩte magaikio thĩinĩ. Nĩwona? Na kũharacwo kũingĩ na kũhũthĩra bunjo na kĩ na kĩ na kĩ. Nĩ gĩthurano kĩrĩkũ mũrĩ mwaigua atĩ mũndũ ahotanĩte na 98%? Hakuna kitu kama hiyo. It was a sham. Kĩu gĩtiarĩ gĩthurano. Ũyũ nake nĩ Museveni. Museveni of course, ũcio nĩ veteran atũrĩte hau. atũrĩte ekĩte thenema na ithurano gwakinya ithurano nĩwe ũcio akahingĩra BCJ nĩwe ũcio akahingĩra Bobi Wine nĩwe ũcio agaterrorize kila mũndũ akoraga raia ageka maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩkĩ nĩgetha atigwo e wika kĩwanja rĩu mũndũ gwĩtwo Ruto rĩ no akorwo nĩ areciria hihi no akorwo ena kaũndũ ta kau no nĩ ekũbatara kũmenya atĩ Kenya nĩ bũrũri ũmwe wa mwanya mũno Kenya ti Uganda Kenya ti Tanzania na Kenya ti Rwanda. Angĩkorwo nĩ kũrĩ na meciria enamo atĩ no ahananie bũrũri wa Kenya na mabũrũri macio matatũ, macio matacenjagia dictators, gũkũ nĩ egũkorwo na ihinda iritũ mũno. Na mĩario ĩyo araririe, niĩ ndĩramĩrora na kĩroho, ndĩramĩrora na njĩra ya kĩroho ngona ũyũ nĩ mũndũ ũrathiĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũrathiĩ, ũyũ ti mũndũ atĩ wĩna ũikaria. Ũngĩkorwo na ũrũme ũcio wekĩra ũrũme mũingĩ, Over and above ngero iria ũgerete, kũũraga ciana, kũiya bũrũri, kwendia bũrũri, kũharagania kira kĩndũ, gũtirĩ gĩthomo, gũtirĩ capitation, gũtirĩ health, SHA nĩ ciaharaganire ciothe, maũndũ no maheni, maheni, maheni, anga nĩ ngeka, anga nĩ tũgeka, anga nĩ kĩ, kĩ, kĩ. Mũndũ ũcio ũmenye ndarĩ na ũndũ e naguo. ona ũmwe nĩ kwĩihũria nĩ ũrĩa mũndũ eragwo areihũria you know nĩgetha at least akĩigua rĩ okuo ĩ tondũ rĩrĩ korwo wĩna nĩ ũramenya ũrĩa ũreka rĩ wh- why do you always run away when there is tension in the country ũraga nĩkĩ ũraga nĩkĩ nĩkĩ gĩtũmaga ũre tondũ hihi nĩ wonaga nĩ kũrĩ ũndũ andũ mangĩtuĩka serious kana nĩ kũrĩ kĩrũhuho kĩngĩũka kĩnenehe gũkĩra ũrĩa ũreciragia eh? andũ maoccupy kila mahali rĩu Kũhingĩrĩrio gũkũ ũkamenya reke ndĩthare o tene-ĩ, reke ndĩthare o tene, nĩgetha kũngĩthũka-rĩ, niĩ no kwĩikarĩra ngwĩikarĩra o kũrĩendeka na ndĩbange ũrĩa ngwĩbanga. No ngwenda kuga atĩrĩrĩ, mbei cia maguta-rĩ, mbei cia maguta niĩ ndirĩ ndona ihanĩte ũũ, na just the other day hĩndĩ ĩrĩa marongereire maguta, andũ mararehe thĩna, marauga atĩ nĩmagũithia VAT, marauga anga kĩ kĩ kĩ, Kumbe nĩ maramenyaga nĩ megũcoka mongerere maguta o rĩmwe. Na, ũhoro wa kuongerera ndithũ ĩkagĩa goro gũkĩra betũrũ nĩ kũronania atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ arekire ũguo on purpose tondũ nĩ arenda bũrũri ũyũ ũharagane. Either o na no gũkorũo mũndũ ũyũ hihi nĩ kũmũtwarĩrĩria aramũtwarĩrĩria atĩrĩrĩ, mumĩre-ĩ, mwĩke chaos-i-ĩ, we eeherere tondũ hihi maũndũ nĩ mamũikarĩire mũno na njĩra nĩ ihingĩkire ciothe. Tondũ kwaria ma niĩ ndĩ na ma, mũndũ ũyũ nĩ mũhingĩrĩrie, na mũndũ ũyũ njĩra ciake ciothe gũtirĩ na njĩra arona angĩũrĩra. Hakuna. Ndagatinde akĩmwĩra maũndũ maingĩ, nĩ harĩa amenyerire kũhenania. Rĩu-rĩ, ũngĩongerera atĩa ndithũrũ, na ndithũrũ nĩyo transport, ndithũrũ nĩyo production, ndithũrũ nĩyo power, nĩyo thitima. How? No wonder. Nĩwona? Na rĩu haha nĩ kũmũta, nĩ kũmũta, nĩ kũmũtangathĩra ndĩramũtangathĩra. EPRA nĩ mongerera mbei ya power. Thitima nĩ yathiĩ igũ, nĩ yathiĩ igũrũ. Na yathiĩ igũrũ na percentage nene mũno tondũ ngwĩciria, I think it is about 17%. Harĩ igoti mekĩra, maretanga forex anga whatever. Ĩĩ, igoti wee, he igoti mongerera, ũguo thitima nĩ yongerereka.

Maũndũ marĩa marainĩtwo up thĩinĩ wa finance bill no gũkorwo mwamba kũhũrwo ngia nene thaa ici nĩgetha ona maũndũ macio rĩrĩa mũkaigua finance bill yongerera gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ rĩ mũtikona arĩ ũndũ. Nĩkĩ? Tondũ nĩ mũraumũrũrũkire hĩndĩ ya maguta, nĩ mũra exhaustire mĩgomo yanyu, nĩ mũra exhaustire you know maũndũ mau marekwo. Rĩu ona mwerwo atĩ igoti rĩa, nyũmba nĩ ikuongerereka, tondũ nĩ kũrĩ na igoti, nĩ kũrĩ na igoti rĩongereirwo andũ megwĩtwo landlords, kumania na rĩu landlords nĩ marĩbataraga, landlords nĩ marĩbataraga pin yaku, nĩgetha makahota gũcokia returns ciao. Ũguo nĩ kuonania atĩa, kĩũndũ kĩu gĩothe no gĩgũcoka gĩũke gĩkomere. Nĩ ndamwĩrire haha hĩndĩ ĩngĩ mĩtumba nĩ yahũrirwo five percent, pre-tax profit you know profit ĩrĩa ũngĩona ona ũtarĩ ũmũhũre igoti ũrahũrwo mbere ũrĩhe mbeca icio mbere haya ũhoro wa, wa returns returns rĩu cirĩkagwo mweri wa kana na angĩkorwo ũracokia new returns ũrĩcokagia by january ya ici- eh, january if it is a new return na umenye KRA nĩ yakinyĩte handũ ĩkauga gũtirĩ gũcokia new return but if by whatever reason you are going to tu tu gucokia ni return ni by January twi hamwe of course na maundu mangi makiri hau maingi maingi maingi ni ndathikiriria maundu ma maina ri na maria aratwira tutoi ri na ndacoka kurora haria tuikitio kone ria tuikitio ni munene wa bururi uyu ri na ndacoka gucuthiriria uria tuhutire na gutiri mundu uratuiguira tha ri Ndacoka kũigua ũrĩa araria na gĩthũri akiuga atũtikae ĩte nĩtũgũkaya-rĩ, ndĩna homa njũru mũno ndirahota kwaria no ngaigua wũi andũ aitũ mũkwenda twĩke atĩa rĩu tondũ this is too much, this is too much. Andũ me barabara nĩũndũ wa matatũ, strike, maguta, no ona mũndũ ũyũ ndarĩ ũndũ areka ona ndaramaka. Bũrũri nĩũrũgamĩte. Bũrũri witũ ũrorete kũ andũ aitũ? Niĩ ndikwaria mũno nĩ ũndũ wa homa, nĩ mweiguĩra, na ndona clips ta ici nĩ ndĩmũrehagĩra, kana video ta ici nĩ ndĩmũrehagĩra nĩgetha mũgathikĩrĩria, tondũ rĩngĩ na rĩngĩ no ũcemanie na video na andũ matihotete gũcemania nayo. Reke ndĩmũtigĩre hau tondũ nĩ njũĩ ndiraiguĩkana. Ĩkaai kaũndũ kamwe, mũni subscribe ĩre channel ĩno na nĩgetha ĩkũre, na mũhe video ĩno like. And mũciĩ hena gakengele ke hau no ũhutie, tũkũrie channel ĩno na nĩgetha twaranagĩrie maũndũ-inĩ marĩa maratũhatĩrĩria. Na Ngai nĩ egũtũrathima. Bye bye.